Düýn imoda meň efirimde otyrypdy insgramda nädek instagram dämi bu instigram he instagram gulak alkaly bara zat diýädä ine agam bratkam zat diýip efire geldi düýn imoda düýn hawa häzirem gelibiler ýöne meň sikim ugrumda däl ýene aýtýan o zatlary etmek üçin meniň habarym bolmagym gerek

Dönen bar e zat allym ony bara gelen efire zady gelini bratkam mratkam zat diýen ýazanyňda sesi ýok aň hon hawa sesi ýok jaň etdi bilýäňmi jaň etdi zat etdi düşünişeli ýutuba goýma e sen aýtdym goýsana men diýdim aýtdym gowy etdiň ýyldyz etdiň zat diýdim bilýäňmi bilýäňmi goý zat et soňam i. Gürläp otyrkak arasyny aýtýar, Gelinler, gyzlar, oglanlar, erkekler, meniň instgramdaky adresim däli näme näme zat diýip özüni reklama etýär, men hem düşünemok, näme diýýäň, maňa diýýäňmaý diýýänini-ä bilýäňmi? Maňa diýýäňmaý bu zatlary diýýäňmi? Ýok diýýär, efiriňdakylary aýtýan diýýäňmi? Ýok men düşünmedim diýýänini-ä bilýäňmi? I soň diýýän. E men aýtdym instagramdan hiç kimi alyp bilemok diýen ystam al diýen ystam seni alýarow zat palan diýen ystam meni alýamyz o ne aksat ýokdurow diýdimde men özüm bilýän däldirin diýdim diňe ystam bar meň zadymda diýen welin borda ýöne ony aýtdylar soň lebabysklaram zat aýtdylara bilýäňmi.

O bilýäň, goýun bakyp görenler bar-a, goýun bakyp birdenem okuwa diýip alyp gaýdýarlar-a.
Papkam nirde zat diýipmi? Eje men-ä bu gün okuwa gitjekkä zat diýen bolýarlar-a bilýäňmi? Aýýam zaýbaz edýärler, o knop, knop. Açsana efir men seňkä baraýyn-da bar-a, olary bir ýatyryp aýlap görkezeýin bar-a. Men efir nakyly syran bolan bolýanyna bilýäňmi? Knopka Wan Damlarmy? Diňle Wan Dam indi zat pensiýa çykdy ol emekli. Diňle Wan Dam indi pensiýa çykdy şu wagt pensiýa alýar azat etýär o şekilde indi diýjek bolýar bularam indi Wan Dam diýjek bolýar men doňýarmy ýa sen doňýaňmy. Ýok menä doňamok ýa men doňýarmy sen senä doňamok. Seň öňde beýle aýlanýan çyzyk barda bilemokda näme bolan. Ejeň ýüregi guradýalar dara.
Maňa sögünip abraý aljak bolýanlar bara. Mariçkalar bar bolsa mariçkalar bolsun ahally bolsun ýöne dört welaýat men lişni milletparazçylyk etýän ştaýdalaý lişni Şotlandy.

Dört welaýatyň habary barmy siz bara bir welaýat bolup bize garşy bolýaňyzlaý. Balkana, Daşoguza, Ahala, Mara bir welaýat bolup siz indi özlerine nämedirin öýtýäler men düşünemok bu zatlaralaý. Yslam men täze nirde çykaýyn bolmasalaý. Böyle. Bu zatlardan dört welaýatyň habary bolsun, Daşogzuň, Zapero, Balkan, Balkan Awaza, Awazamyz, Balkana döneýin, Balkanda sebäp diýeňde deňiz ba. Lebapda deňiz ýokda Amyderýa ba. Amyderýany bilýäňizmi? Amyderýa diýeňdedem Bulaşyklyk suwluk, içinde balyjyklar bar, balyk zat tutmak üçin, zat etmek üçin. Amyderýadam gowy, çärjüwli siz özüňizi kemsitmäň hiç haçan. Dag ýalak dört welaýat bar arkaňyzdalaý. Dag ýalak dört welaýat bar, o dört welaýatyň aşagynda ýatyp turuň. Dört welaýatyň arkasynda ýatyp turuň. Ee, onuň üçin diýýän. Sebäp deňde Lebap welaýaty diýemde, Lebap welaýaty diýemde nälet bolýar, indi ärsarylara degişli däldi, birhilek şatur-şuturlara degişli ärsarylar bar o taýda-da, ärsarylaram nesip bolsa Aşgabatda mesne bolup başlapdyrlar, indi paýtagtymyzda mesne bolup başlapdyrlar. Nirli sen diýýäň welin, Her ikili zat däl, sen meşin ekeniň dagy işläber, haýda ber, diýilýär. O şekilde. Diýjek bolýan zadym bara meň. Karoçim, şotlandlar. Hälä diýýän, hälä. Hälä diýýän, şotlandy. Bilýänmi sizi, şotlandy. Şotlandlar, milletparazçylyk däl bu zatlar. Şotlandlar, bilýäňiz-dä, milletparazçylyk däl. Siz milletimize goşuljak bolýaňyz, goşulypda bize ihanet edýäňiz. Biziň watanymyza dönüklik etýäňiz. Onuň üçin diýýänä men, şatlantlar. Prosta nebsim agyrýa. Nebsim agyrýa. Prosta o watanda ýaşaýanyňyza nebsim agyrýa. Siz o watanda ýaşaňyzogam-da, prosta nirde ýaşaýaňyz, Stambulda Stambulda ýaşaýaňyz ýöne nesip bolsa Lebap welaýatyna laba nomer bara laba nomer otuz dörtlük ýazylar Stambullyň nomerasy bara otuz dörtlük. O ýazylar, ýöne, Balkan, Taşaguz, Aşgabat, Ahal bolsun, Marysk bolsun, döneýin, Rejep Taýyp Ärdogan bunýalak etýändir, o Türkmenistany aňlatýar, Türkmenistany. bu şekilde. Seýat diýýär siz satýalar diýýär, lebaplar satýar diýýär. O şekilde Seýatlar E imoda däl-ä men şu wagtlar. Imoda bolsa meni doňdurardylar, çykarardylar, lebaplar doňdurýar-a. Seýat diýende ahallara-dam respekt. Nohurlar dostlaryma, ahally dostlaryma.

Bilämi näme üçin gahar gelýär? Sebäp ýollary Ahala geçýän ýol bar-a, Maryň üstünden. Maryň üstünden geçýär-ä. Onuň üçin. Onuň üçin. Şotlandlar, puluňyz kän bolsa Özbegistanyň içinden geçiriň-de, birhilek-birhilek Istambula gelibilersiňiz. Ýöne Maryma döneýin. Maryskalar kim-a bolsa? Oňa görä, kirlidirsem, merlidirsem, ýöne diňe biz arassalary sikýändiris. Bilýäň dämi? Oňa görä hereket ediň. O şekilde diýlen sözüm bardyr meniň.

Ýokdugyňy diýen. Ýöne karoçe mara o paçany düşündikle. Halkalar.
Ulat.
Keşdeli. Ýo men nämesine huýýet edýän ýaýda bir. Ýo o diňle bilýäňmi näme diýip karoçe mara oglanlar jaň atdy wepa seňle gürleşjek diýýä palan palan etjek diýýä palan ýutuba goýmajak diýýä palan jaň atýanem zaýy eý maňa efire gelýä normalny gürleşýä dogry normalny ýalak gürleşýä Gep başgam bratanýam falanfa öýli ol gürleşýä bilýäňmi? Men aýtdym, Ee diýdim. Nälet boljak bu işler diýdim bilýäňmi? Men aýtdym, Agam falan falan sen meni nirde parod etdiň? E parod etdiň öýli bir gürleýä o bilýäňmi? Dile çeper ekeni. Gaty gowy çeper ekeni. Ondan jan ýanýar ekeni maňa ala bilýän.
Karoçi o ýutubda bilýän sen widýaň goýýara. Goýsun gowy podpisçik toplaja. E meň efirimde otyrka aýtýa gyzlar gelinler karoçi meň nomerem watsapdanam diýe däli falan falan falan falan falan diýe bilýäňmi. Menem aýtýa nälet boljak bu işler diýen Senden Häzir goýýam ýutba diýsem ýok diýýä men efire gelsem goýup bilmeýän diýýä. Onda goýsana munam goýsana agam zat diýenleriň goýaýda ho haýyşt etýän diýen bar men ýutba goýanyňdan gorkman men seniň diýen täk degne sen meni ýyldyz etdiň diýdim bilýäňmi.
Karoçi neme diýýä. Ýa Islamçik o çajyklara üns bermelä bilýäňmi. O çagajyklara üns bermeli alla bar ez bilýäň näme etmeli ýadaw bara aşgabatly ýadaw bara ol aýtýa prosta diýe bara sikdir et diňe blok sikdir et blok sikdir et blok diňe o şekilde.
Şulaň arasynda bolgusyz jolar bar sögün bolýanlar. Ýok üns beremok maňa ýyldyzjyk bolup gelýär sögýäler-ä bilýäňmi. Ýyldyzjyk ýyldyzjyk bolup gelýär. Düşünemokda ondan bilýäňmi o zatlar adam. Yslam senem kime meň ýanymda bir surat zat goýupsyň welin mena ýanymdaky kime owursyz gezip Olýamy şol. Howwa sen saklaýany goşuljak bolýara seň bilen. Hä? Oýle diýilýärmi şol? Hawa, owadan näme? Näbileýin-le, arzuw etýän men, zat etýän. Ýok-a, o nämes owadan, o meň o ýyrtyk jorabym owadan, agam. Bir barmagy deşik jorabym bar-a, ol owadan, agam. Özüni indi şol owadan diýýärmi? Ýa, gowy gyz-a, beýdýäm-ä. Nätdiňiz bu gyzmy ystam saňa nanaýynmy mende oýly o suratdaka nanaýynmy ýo diňlinde ystam suratdaka ynanaýynmy ýa saňa nanaýynmy indi şony aýt şo gowy gyz diýýäňmi ýüzüne seredeňde wara bir zadyň ogurlak gaçjak ýalak bolup dur ol. Ýo gowy bolup durýar gürleşseň tanarsyň beýle gürk efire goşuljak bolýara. Adam gürleşip tanap bolanok suratyndan tanap bolýa bilegdämi şony ystam. Gürreşe dowar her hili ýagdaýda gürreşi bilerler ýöne suratyna seretseň hä bu meniň pulumy ogurlamaz bu men zat edibilersiň diýersiň ýöne o gyz bileň näme etýäň ejeň ýatyryp aýlan hemmäňiz diýip duran ýalak bolup dur a ola meň ýanymda menem garyban mende hiç zat ýok diýen ýalak bolup dur. Olya, Olya aňyrda ýanymda çişen bolup dur-a-ow. Olya, bu işler näle gojuk? Olyaň, Olyaň habary barmy bu zatlardan? Diýip ýaryp ugradýa Aýse. Olya diýýärin, Olya öz, özüni ugratja. Şeýdýä diýýä. Onda birmi çyk diýip geleýin men bolýam sen zat et. Stan, O diýýär ki, men adam alyp bilemok, bezat diýsem, ustam sen edende al diýýär-ow, sen-ow özi galjak bolýar-ow. Men aýtdym, sen kim-eý diýdim, bu aňyrda iki ýüz adam bar-da, bilýäňmi gitaristler. Gülüp, gülüp, ony oňa bir sögýär. Men aýtdym, o ustam men seni bar-a gulakhalkaňy dakynmakaň tanýadym diýdim-de, bilýäňmi. I ol efire çytolin Istanbuldaky mujikler maňa jaň etýärlerdi diňlesene muň diýýän zatlaryny diýýär seni tananoklarym men seň goňşyň ony seret diýip oturanda e men bu şek men aýtdymda e meň bilen gürleşjek gelýär gürleşäý zat diýdilerda bilýäňmi ýöka muň gulak halkam bilen gürleş zat diýdiler ol i aýdyp efirini diňledi otyrlar maňa normal telefondan diňledi otyrlar olin Ýok men niýe muny ýuwaşlyk bilen tutjak bolýan, palan etjek bolýan, arkadaşlar!